Awle, July ni sawm pathum, kum sang ni sawm hnih paruk a ni. Tun tumah chuan neilo khaw thar kaiin tur hmun kan khel lamah khan kan kal ve leh dawn a, video te kan ti chhuak khat ta deuh a, tin khua ten min bawm ro vangin duang in chet theih lo a, neilo khaw thar kaiin tur hmunah hian eng ang in nge hman lak leh tawh tih te pawh hmalakna thar hmuh tur tam tak awm leh tawh dawn a. chute chu ka subscriber te tana vawinia hian neilo khaw thar kaihna tur hmun lam kha pan leh dawn a ni tuna ka awmna lai hi khaw hlui tuna kan chenna hmun a ni a kawt kai atangin chhuak dawn chiah a. video te bul tanga tawp thleng mai lo en sak ve leh turin kan insawm a ni chhuakhang. Hei lo khaw hlui ti tawh mai ila. tuna kan chenna hmun ka hrelo tan lo en ila tlai hi bawm phei vel huan ruat aṭang a ni hlawm tawh chih lai hmun kha a ni a tlan pah chuan camera che deuh dawn a thlir tu ten an lo hrethiam dawn nia.

sawm tha kan tlan chuan khua thar kain tur hmun hi kan thleng a thei tur ang ngai la kan ding lawk ang kan chhuak thla leh dawn chian ni kan sawi ang khan khuar tlang hian khaw thar kaihna tur hmun hi minute sawm vel chu tlan ang ai inrel a hla chu a ni a. khawpui atangin kan chhuak thla chiah a khaw thar kaihna tur hmun lam panin a tlan thla mek a ni tin neilo khawthar kaihna tur hmunah hian tui rinhmun ah hma lakna-- an a kal nasa tawh a in salai te pawn tin sum dawn tur chu chang vel te pawh an dawn dan te leh thil tul dang pawimawh ah hian an rawn sawi tawh dawn a ni chung kan video ah chuan chiang deuh hlekin kan in hriat tir thei tawh tur ang a ila. chuan thlir tu te pawn enge pawisa nei loh pua mipui ten an sum dawn chhung chang ah hian an ngaihdan te khan an sawi ve loh la installment a pek khi nge tha a vawi khat a lak ful tih te pawh ngaihdan hrang hrang a awm reng a chung te chu comment lamah te pawh kan sawi ve loh la.

lai tang hian kan en lawk a chulai kan hma mi Hitachi coal hnathawh na hmun saw kawthar kai na tur hmun kawt chhuah pakhat zawk a ni kawt chhuah hi hmun hniangin a awm a he lampang hi-- ka chhuah hnai zawk ti mai la khawhlui lam atanga kal a hmasa zawk a nia tunah sawn khawl sawn hna thawk mek a he lamah hian neilo khaw thar kain tur hmun lam kha a ni kan pan leh ang. lam tha leh a kawng a sawh em avang hian camera khen a sa earphone te pawn an lo hre tiam dawn nia aw heng lai hi khaw thar lama hnathawh ho lirthei ding ta thluah mai.

engkim khawlin hna thawk mek a, he lampang hi kawtchhuah hmasa zawk khan kawngpawh lai zau tha khawp mai, lam tang chu an lut thei dawn lo nih hi, kawtchhuah pakhat zawk lam kan pan phei leh ang.

kawng a khuar thin tawp mai kan sawiah khan khua in hun rei tak chu an chhiat nana vangin chhuak hlei thei lo a hnim hnah te pawh an thawk thei lo a. ka thar lamah kal duh thin viau mai la tih ngaihna ang lo vangin Australia chuan khaw tha hmel kan hmu ta a tunah hian khaw thar kawt chhuah pahnih na eng leh chiah lai tho hi a ni a. Then te pawh an lo awm bawk a. ka luk phei thei ngemaw luk phei ka tum chin anga tlang don lo mi luk phei kan tum chin nga motor in dai khuar nasa khawp maw he lai tang hian an kal daih ang lai tang hian kawi chho leh dawn a ni khaw thar a nei loh khaw thar kaihna tur kawtchhuah pahnihna thenga.

Pawl chhia lo man a hi an laitu hei chu pa hle mai a saw lam kawt chhuah pawl ina hna lo thawhna lam kha tun dinhmunah chuan tlan nuam zawk dawn a ni. lampang chu a diak em a ni hmu lo lam bak a va pa ve.

Helai te hi chuan a ngai na maw Aw lamah chuan kawng pakhat zawk an haw tawh lampang chu thir em mai chhuak thei hram a pa khawp mai ken duh mai mai chin lo ni hi then pawn lo keng lut ve tho a ngai hi an ni pawn ber nasa khawp mai ngai rawra leh balu chhek hi kawng chhiat laia phur luh theih loh an hun a ni a tiang hi a neitu ten khawngaih thla khawp mai motor chhawng hran ve ngai dawn a. lam vak pawh pa khawp mai lam sirah hian tlang phei mai ang chu maw tunah sawn kan hmaah sawn neilo khawthar kaihna tur in hmasa ber. kan hmu phak tawh a vai kawng phei hi a tiak duk duk a heng hian material lak luh pawh a ti buai thlak a tun din hunah chuan motor lian te pawh a lut thei hrih lo a four wheel four by four kan tih ho tanah pawh a khir a ni heng lai phei hi chu.

Khawh sa khat mai khawh hmun thin mai kal leh dawn chinang helai hi kan hma chiah kawng rawn chhuak thla hi kawt chhuah pakhat zawk rawn luh thlak na kha ni ve thung a saw lai video tir lama hita chin hna rawn-- hna lo thawhna hmun kawng rawn chhuahthlakna a ni khilaiah khian in sak lai a awm a hei khi an din hmun an han en chiang phawt ang tunah hian neilo khawthar kaihna tur hmun kawt chhuah in dinna hmun ka thleng phei chiah a kan hmabak hi la dik leh deuh a. baksa chu ro tha tur a ngai a chuan helam kawt chhuah pakhat zawk rawn chhuk thlak nai a rawn peng chho lawk a chhak kah khian in sak lai a awm a enge dinhmun a en dawn a ni thleng chho chiah a. hnathawk te pawh an lo awm a helai hian then te chu he lamah hian hna thawk in rod an lo chhung bil a an in sak lai an en ang enge tih ve a maw vawi a awm ve mai mai a kawtchhuah in hmasa ber. Hei hi pudin mawi in a ni sa nasa tawh khawp mai hei chu tlai bim tih zawh hnuin ban in chhung chho leh tawh bawk a tiang chuan helai chuan in sak lo be nasa tawh khawp mai a. saw lam vengpui lam tih ila ah sawn kan phei zel anga hmun hrang hrangah hian hnathawk an awm a riahbuk te leh hma lak kal lai tam khawp mai tin lirthei te pawh hmuh tur tam tawh khawp mai hmun dang kan pan leh ang. vengpui lam venglun lam pan phei leh ang tunah hian leiloh khawthar kaihna tur hmun kawtchhuak awm mek a in sak dinhmun vel. thir in thla lampang tan laih dawn chin a pa khawp mai kawng tlang feng chu mawh mahse hnathawk rawn haw tawh a then chu lut phei ve dawn chin a ni. e pa khop mai nga in hming vat lo pain nga kal in kar chen tan ve to mai thei in lam vel in thok ami in in hmun vel ate ka va kal nge man lak na ve ka va en mai kan in sak na kan in sak te ka va en ta en ang

awm leh a a hi a en leh zuai zuai ang then chuan kawng chak lamah khian an sa a helai kawng thlangah hian sak lai a awm bawk a hei chuan pai pin tur a boat an dan na chhun chiah lo a hei pawh a sa nasa tawh khawp mai tin saw lampang-- Pawsa veng in awmna tur an ni tih kan lo hriat sak hul a, China video hmasa in sak lai kan en thlang lam kha nia, khawlai mual so hung hlu se kan sawng lai thla pawsa nawm hmel khawp mai kawngin a kal tha bawk a, Englai bawr hi kawtchhuah tak tak a ni, leihloh khawthar kaina tur hmun kawtchhuah. kan kal phei zel ang hera tia buk ruin dami hei in hmunah ka va kal lawk khulai sawmi bual thlangah chuan

helai atang hian thlir leh lawk ila heng lai kan sir kawng chak reng reng pawh hi in hmun vek a ni a hma lak kal lai vek in hmun laih zawng a ni tih ka mi lo hriat chak leh ula aw mi kawng peng pahnih-- kawng hnuai zawk ah khuan kan lut thlang a, khua lampang a kual thlak khuan ka inhmun pen thlak na lam kha a ni bawk a, tin ka inhmun te pawh kha hnah ka la tan ve lo nang in ka ti lang ve leh lawk ila. Khua chhung hrim hrim chu khua-- a tha bawk a kawng a tiang ṭuk tawh lo a khawlai luh hma vel kha a diak em a ni chuan ka sawi tawng khan lei lo khua ten khaw thar kaihna tur ah hian in tin chhungtin te hian cheng nuaih sawm panga ṭheuh-- dawng tura ruahman a ni a chuti rual chuan sumah hi vawi khatah hlawmin pek an lo vawi li dawn installment in vawi li thleng dawn tura ruahman a ni a tunah hian first installment an la tawh a chu chuan hma la mekin inhmun laih te insak thlengin first installment -- hmangin hlan tawh a nia first ah hian chengnuaih thum leh singsarih leh sanga pek an ni tih te kha a hla sawi lang ve mai mai tua. Kung lai thlang lam ah te khuan thenin an sa bawk a, khu phei chu sa nasa tawh khawp mai. a ban te pawh then chu an chhung full tawh a a bim an dah leh chuan enge concrete chin chu an ni pawh chuan an sat peih deuh duak tawh a tin helai ah hian hna chhun loh ban tum te pawh a awm bawk a tichuan hma lak na kal nasa ta khawp mai. kal tha leh hlek ila ka in hmun tur lo lang tawh dawn kawng a nal ang reng a heng ai Chulai buk kan hmuh bawk a thenawm pa lk in sate riahna a ni a an ni khaw chuan theka in a ni hian a pe bawk a hna pawh an thawk chak ang reng khawp mai. helai hmun hi helai zawl hi ka in hmun tur vel kha a ni hei hi kawngpui a ni a chuan kan hmuh laiin khuan ka thenawm pa lalkia. Ni chuan hna thawk nasa tawh khawp mai ni chuan tin hre kai in midang a pek avang hian tai bîm te pawh an chhun zo tawh a a nawm hmel dang dang khawp mai tuna kan hmuh lai hi neilo khawthar kai tur a insa chuan--

thawk nasa tawh khawp mai a ban a bim slab na tur chin a bim tur tunah hian in ruahman leh mek tawh a ani hi thawk-- nasa ber pawl hmala nasa ber a nih tur in awm that hmel khawp mai in sak pawh a ban a zing tha bawk a tin in sak neilo khaw thar kai tur ah hian in sak dan hi an rawn uluk khawp mai a a ban ah hian a ban kil-- pali hi sixteen mm suit nga kan tih kha hman vek tur a ni a tin a karah hian twelve mm suit li dah leh vek tur bawk a ni a a vaiin ban khatah hian rod tlawn riat aw rod pariat-- hman vek a ni a, chutin chuan in sak dan tur hi an uluk a, in tha tak din turin sawrkar lam ho tute pawn an luhpui niin a rinawm a, chutin chuan tunah hian ruahmanna hi a kal mek a, tin kan sawi tawh thin angin mi pakhat-- chhungkaw khat tan hian cheng nuaih sawm panga ruahman a ni kan tih kha chu chu tunah hian first instalment an dawng a fourth instalment thlenga siam turin ruahman a ni a then te chuan second dawng leh turin tunah hian in an din tawh a tin first instalment ah hian Second an lak leh theihna tura an thawh chin tura hi ruahman a ni a, chung chu ban tun kim bakah lei vit chin bana hi chhun vek tur a ni a, lai kan hmuh chin a khaw chu chu taibin an la khawih hman loh a nih pawn a lei inphum tur chin a kha chu-- cement concrete a chhun tur thir ringawt tun kha chu an pawm lo a ni tih lo hriat a ila tunah pawh hian then te chuan thir ban ringawt kha tung in la chhung lo in an dah bawk a mar chu kha chu second dawng turin an la tling lo a ni tih-- te pawh lo hre bawk ila in sak dan chung changah hian lehlamah chuan a khirh kha an ang reng a hetianga neilo khawtlang mipui te khawsawm chung changa sawrkar lam ruahmanna kan han sawi te hi thlir tu ten nge kan ngaihdan te kha comment lamah lo sawi ve ta ila sum hi vawi khatah hlawmin nuaih sawm pangai hian hmu lo a. vawili sem tura ruam han a ni a tiang chuan he neilo khawtlang sawn turah hian tum leh paiin rawn dan chung chang kha video dang han kal a sawi lang ngai lo in ka hria tun tumah chuan chiang deuh hlekin kan rawn sawi lang a ni tuna kan en mek hi he neilo khawsawn turah hian in sa chak-- Ber te pawh tihna kan sawi sual lo mai thei kan en tawh chinah hnim thenawm te pawh heng lamah hian an awm zel a anni pawh hian hlim sa chak khawp mai ban an tum kim tawh a bîm chung zawk tai bîm nilo bîm pangngai dah theih turin an ruak hman tawh bawk a ni tuna kan awmna lai hi leilotu thar kaitu hmunah hian-- a hmun kual au a lai ber niin a hriat a lei li lai saw lampang saw kawtchhuah lampang kha a nei a ka in hmun awmna lam vel kha chuan helai hi a hran fai mual hi awm chho a tin saw lamah sawn field hmun motor tlan pheihna lam field hmun lam veng salam te pawh saw vengpui lam a ni bawk a. hma lakna dang kan en leh ang hi kan hnathawhna hmun purin te a in kan sakna kha a ni a mah hi tun lai khian kan chawl a samsi khua that tawk lo vang in heng te kan hnathawh. Kal lai nek kha a ni a, kan seng khan second dawng tur khan ban tun pin bakah a lei vit chin cement concrete chhun zawh vek ngai kan tih tawh kha. Chu chu Purina inah pawh hian second hmu leh thei turin kan siam sak a, helai kan hmuh ang hian. ani pawh hian second installment la turin deal ve leh mek a ni. Tin kan sawi angin in sak dan chung changa ban siam dan turah khan ban kil tin pali ah hian sut nga sixteen mm a hman tur. a ni a tin a kar ah hian twelve mm dah kah leh vek tur a ni a a vaiin ban khatah hian rod pali hman a ni a a ring dah danah pawh hian duhthusam ah chuan in chili i ni a marawh chu heng te chu tha tawk a ngaih. inneitute chana insiam so nasa lutuk lo zawk tha ve tho si kha awm ve bawk a helai kha chu an sawi vak theih kha nilo a duhthusam ah chuan a zing lam kha a ni a hmute pawh hi zing tak chu nilo a ni mahra chu lei in tur a ni mai a slab tur te nih loh vangin zo tawk viau tur ah chuan-- ngai ila inchung neilo khaw thar kaina tur hmun ah tunah hian kan awm leh mek a thlir tu ten in lo en pui ve leh ula hma lakna hi tunah hian kal nasa em em tawh a kan hmuh ang hian khawi lai mai pawh hi in sak bungrua leh hmanrua-- aw insak bungrua kan tih te leh riahbuk kha ka awm thliah thluah tawh a tunah hin hma la la miah loh hi chuan awm meuh tawh lo zawk a then te chuan in lamah current awmna hmunah rod ban tur te phiar in a siam sa phurh luh turin an ruahman bawk a tin ram lamah hian thenin thawk mup mup tawh bawk a. Kei chuan neilo khaw thar kaina tur hmunah hian tun din hmunah chuan hma lakna hi kal nasa em em tawh a ni tih te thlir tu ten min lo hriat sak ve leh ula tin kan sawi angin installment a dawng an ni a sum leh pai hi vawi khata a hlawm a nuaih sawm panga hmu nghal kha kan ni hrih lo a. Marawh chu tih tur an tih chin te tha tak a thawh chuan sum te chu hmu chho zel tur ah te pawh a ngai ta ila a chang saw lam a hla lam pang ah sawn a in kal phei ve leh lawk ang a then te chuan then te chuan pawh thar ah hian dawr te pawh an siam tawh a ni tuna kan hmuh lai te pawh saw dawr in a ni. Lai kawng leh lamah pawh hian lo sa chak khawp mai a hei pawh hian a bim tur rawt phan zo tawh a a then lai chuan la zo chiah lo ni hi hei pawh hian a sa chak khawp mai. Thar kai tur zingah hian sa chak ber pawl a nih pawh a rinawm. A ban hi in chi sawm bial tur tih a ni a, in chi sawm a lin. Thing tlangpa inah chuan in pangngai tak tur a ni. hei pawh hi slab tur a ruahman a nih hi then te chuan tai bim thleng hnah thawk tawh te pawh an awm a heng hi chuan second dawng thei turin an tlin tawh a ni. kan in kual zel ang tuna kan hmuh lai hi dawr a ni a kal chhin ang nei loh khaw thar kai na tur hmuna dawr awm hmasa dawr pahnih awm tawh niin kan hria hei dawr hmasa zawk a ni kan chhin dawn a ni. umm a rem thap mai inti hral thei e umm khua nuam lo deuh a ni tah hian inriak a mi a riah theih mi sawngai sawn umm va rem chang ve a ni. Neilo khaw thar kaina tur hmuna dawr pakhat zawk lah hian nawm mek a dawr pakhat zawk a saw lai kan hmuh te pawh saw inrel lai a ni a zawng te pawh saw kan en chiang ve leh dawn a ni lai te pawh in sak lai bei ngawt khawp mai tha ka in la bawk a then hi chuan tunah hian dar nga vel. dar ru ka pel tawh a nih hi tlai lam a ni tawh a mah ru chu hnan la thawk tlat mai hi lai chuan thahnem an ngai khawp mai tuna kan awm na lai hmun hi dawr pahnihna neih loh khawthar kaihna tur hmuna dawr hmasa ber a ni a tin dawr pahnihna. a ni bawk a dawr siam hmasa ber a ni a saw lai kan kal tel tak nen khan hei lo khatha ka in tur hmunah hian dawr pahnih a awm tawh a ni a nei tunu saw lai saw nei tunu a ni dawr nei tunu inhral tha em aw khawthar kaihna hmunah hian riahchilh tam tak an awm a dawr siam tan pawn-- inhralhna tur tam tak a awm a ni pui tawh khawp mai neih loh kha thar kai na tur hmun veng tawp lamah an va kal phei ve leh ang. tuna kan awmna hmun hi neih loh khawthar kaihna tur hmuna veng tun din hmuna veng tawp ber tih ila in awmna tawp ber hmun kan thleng phei ta a helai hi chuan enge heng neih loh khua khawthar kai hmasa ber te pawh tih ila. pu siama te chhung an lo awm a helai hmunah hian in leh lo an sa mek a tin tah hian an chhungkua in an cheng tawh a ni an ni hi-- khawhlui lamah an inluah an ṭhi avangin khawtharah hian lai hmunah hian an khawsa tawh a ni hei hian insak lai pu siam te chhungkua insak lai a ni ṭhat hmel khawp mai in insak tawh. an sawi ang khan an ni hian khaw thar hmunah hian awm hmun khuar tawhin helai hmunah hian an khawsa tawh a ni. tunah hian zan dar ruk leh chan hle a ri tawh a aw phei lamah. hei motor lo tang a ih chhuan tum mek a rawn buaipui leh lawk dawn a ni bungraw phur motor tang hlauh mai a kawng hi a diak a rual tlak ka vang hian. min nawr chhuah tumin min buaipui dawn a kan nawr pui ve lawk ang a video erawh kan la thei tawh lo ang te chin kha. Tum tin huna chen chua tum hmel lo khawp mai. Kan han nawr pui anga an chhuak thei em ang. Oh. Loha motor tang nawk chhuak chiah a ni lawmawm hle mai pawh pawh thim tawh chi zawng kha vawiin a neih loh kha thar kain tûr hun kan hun han theih chu a ni e.